Voilà, mir sinn hei den éischten Babydag zu Déifferdeng hei zesummen. D'Iddi ass och fir no bei d'Leit ze kommen, direkt d'Leit déi hei laanscht kommen en passant fir d'Leit och ze erreechen an d'Dier opzemaachen och mat de Institutiounen, dass d'Leit wissen wat alles fir de Baby do ass an wat fir Méiglechkeeten si hunn och wann si iergendwéi Froen hunn, iergendwéi Problemer wou si kinne sech adresséieren un ween et ass. Voilà, dofir si mer och hei do und frou, frou kinnen hei ze sinn. Fir dësen Event hu mer och dann och dës Strëmp kreéiert, extra fir haut, fir d'Leit dann och bëssen nach hei hinner ze lackelen, fir dann och bëssen duerch d'Stänn an duerch déi verschidden Institutiounen mat op de Wee dann ze ginn. U sech 10 Prestatairen hei, 10 Stänn, sief dat Liewensufank, Hëllef fir de Puppelchen oder d'Ligue, déi vill Informatioune ginn eis alle Beräicher sinn. An dat ass immens interessant fir si. An mir hunn natierlech och e flotte Stand, wou d'Eltere kënne mat hire Bëbeeë Fotoe maache vun eiser Fotografin. Bonjour, je suis Jana Rudicka, j'ai studio à la Seveche, c'est le studio Bohème pour les femmes enceintes, pour la séance nouveau-né, pour la séance famille. Voilà, hei ass den Timéo, en huet 14 Méint, ech konnt haut Fotoe maache gratis, ech war super frou an ech hunn e ganz schéine Souvenir. Mir sinn dee Service, dee sech preventiv mat Elteren an hire Kanner an hire Rôle an hirer Famill ausernaner setzen. An Anna-Luisa, du këmmers dech ëm déi Antenn Süden, wou dann och d'Gemeng Déifferdeng derzou gehéiert. Zu Déifferdeng ginn eng Rei Saache schonn ugebueden. Fir de Moment nach, soulaang d'Wieder et erlaabt, hu mir eng Spillplazen-Interventioun, wou dann Eltere-Schoul dobaussen. stattfënnt. Wann Themen esou ronderëm Erzéiung a ronderëm d'Famill a ronderëm d'Kanner ginn, da mécht eis Ekipp dat selwer an heiansdo, da gi mer awer och thematesch Aktivitéite gefrot, déi mär net selwer assuréiere kënnen, wéi zum Beispill mam Kannerdokter oder mat enger Dieteticienne an dann hu mir Leit vu baussen, déi eis dann do dobäi ënnerstëtzen. Mir presentéieren hei zu Déifferdeng Eis Familljenhaiser an mir si ganz frou, dass mir an der Gemeng Déifferdeng, déi esou engagéiert ass, eist Familljenhaus Déifferdeng virun zwee Joer konnte grënnen. Jo, also wéi gesot, d'Familljenhaus zu Déifferdeng aus verschidde Servicer, Placement familial, de Berodungsdéngscht, d'Aide familiale, Mir äntweren op hir Froen, mir kucke wéi et dem Bébé geet, mir schwätze mat hinnen iwwert d'Entwécklung vum Kand, mir kënnen d'Kand och weien a mir sinn einfach disponibel fir d'Leit, wa se en Austausch mat eis brauchen. Also mir bidden och ganz vill Coursen un. Do hutt der vu Schwangerschaft iwwert Eltere ginn, Eltere sinn a Course fir a mat de Puppelcher. Bis zu dräi, véier Joer bidde mir do verschidde Coursen un. Mir sinn zoustänneg fir Jonker, respektiv Kanner an hir Famillje vun 0 bis 27 Joer a bidden Iech verschidden Hëllefsmoossnamen un. Et si Plazen am Land, wou d'Eltere kënnen zesummekommen, sech begéinen, wou se kënne Course maachen, wou se kënnen ënnerstëtzt ginn an hirer Eltereschaft, wou se kënnen hir Froe stellen, Informatioune kréien a gehollef kréien, wat dat all déi Froen, déi se sech stellen, mam Eltere sinn. Mir hunn ënnert anerem an eisen Zerwisser hu mir betreit Wunne fir jonk Mammen, déi mat hire Kanner bei eis kënnen opgeholl ginn. Mir hunn awer och e Familljenservice, deen u sech intervenéiert, wann d'Familljen verschidde Schwieregkeeten am Alldag hunn, déi sech bei Iech doheem déplacéieren. Déi aner Zerwisser, déi mer hunn, dat ass en CSD, dat ass eng alternativ Beschoulung, awer ënnert anerem och Foyeren, wou Kanner fir eng Zäit laang vum Jugendgeriicht oder fräiwëlleg placéiert kënne ginn. Mir hu vill verschidden Servicen, zum Beispill maache mer d'Schoulmedezin a ville Gemengen am Land. An haut si mer hei, fir den Service Promotion de la santé de l'enfant vun null bis véier virzestellen. Dat ass en Service fir Eltere vu jonke Kanner ze ënnerstëtzen. Mir sinn en Service, deen am Fong Elterenënnerstëtzung mécht a sech ëm d'Bindung Eltere-Kanner spezialiséiert. Mir sinn e Second-Hand-Buttek fir Kanner. Mir hu ganz schéi Saachen. Mir sinn op vun Dënschdes bis Samsdes. Dir kënnt kommen vun 10 bis 6 Auer.